Ero uru kamano kuom chopo rango video makawa makawuono. Kawuono wadhi mbele gi episodes magwa mag rito udi. Koro this is the next episode. Kapo nono ni kawuono e kineno video wa marwa mar rito udi, wan gi playlist. Koro kidhi e channel page na mar Siaya 254, ti click kamoro mondik ni playlist. Koro e playlist kanyo, nitiere segment mondik e rito udi. Koro e, e rito udi kakete e playlist kanyo to play from the first mane wachako godo kwadhi mbele koro episode wa mar rito udi ni en episode ma wapuonjore kendo wa share experiences ma wan godo e ot kata kuonde mwadake gi anyuola mwadake gi gik moko gik moko tu ma general otherwise o gik mwawache sia 254 kae magi gin mana opinions wa kendo they are meant wakelogi mondo gikonywa puonjore kata mana riwo paro lakini ok en gima idhi titiyo godo blindly koro ka nitiere gima iwinjo kwa wacho kae mineno ka nyalo konyi kumidake kata gi jok mirelate godo to mane mikaw idhi godo to mineno kok nyal konyi to weye mane page ka kik ikalgo kata kik igogo step wawinjore eh, koro wan e rito udi the next episode kawuono wada wuoye pes chama wach pes chama ni en pesa ma chando chuo mang'eny kabisa nikech chama chakore januari januari ka in gi minodi to kata kionge minodi sani chieng' moro ibiro bet gi minot tibiro understand gigi mo koro kapod ionge minot to winj gigi mondo chieng' moro kikelo minot ei ot to koro kata kinyisi weche mag pes chama tibiro understand pes chama ichulo juma ka juma to chakore januari koro ibiro winjo ka juma ka juma ikwayi ang'o pes chama to e chama ka waole nyaka gowi waolo loan to waduoko koro mano e gimomiyo wahero chama mine ohero chama to pes chama ka be nitiere ywagruok kapo ni watni moro otho kata mana iyudo liel kata mana jaodi, nyathini, dau, kwaru, luwre gi kaka chamano nigi constitution. To koro jogo nyalo chung' kodi sama lit omaki kata in gi liel. To pes chamani ei chama achiel ni chamani be nitiere chiemo ma niya, chieng' mwadhi e od ng'ane to otedo maber to wadhi to wachiemo maber to wayieng' to wamiel to wa, wanyiero to wa have fun to Ji wacha wacha gik ma mon nyalo wacho, gossip be nitiere kanyo, kuotho, eh, mon kuotho. Mano mano en gima ong'ere. Koro mago gin gik ma timore e chama. Gimoro kendo matimore e chama, nikech ng'eny chama be tinde awinjo ni chwo be tinde donjo e chama. Chon ing'e ni mon ema nochakore gi wach mar chama ni. Ema niluonge ni maendeleo ya wanawake. Koro tinde chuo be nie chama nikech eh, nitiere jok aneno ga ka jo pikipiki tinde nie chama gi jo tuktuk nie chama ji sani nie chama ji mang'eny kata kuonde ma ji tiye iwinjo ka ji nitiere cha- gi chama nikech ng'eny ji oseneno ber mar chama kata gima ng'ato nyalo yudo e chama. Koro chama nitiere tieng' diriyo. Nitiere chama mar merry go round muchoko pesa to juma ka juma nitiere ng'ama yudo pesa. Nitiere chama mindiko andika pesa to ji olo, indiko to ji olo mano iluongo ni table banking. Kochopo dwe mar apar gariyo to koro ji ji duogo e gimoro miluongo ni sharing out. Sharing out ni iduokoni pesani mane iketo kanyo plus dong ji ne holo pesagi interest ma pesagi onyuolo koro disemba ng'enyne mon ofuku gi obuk ka in gi min odi tinyalo relate disemba ka disemba mon nyaka dhiga dalagi ok kumo tede dalau dalagi kumo kuma nigole dalagi monyuole otimo shopping odhi Christmas dala nikech December ng'enywa ofuku wa bup koka wa sharing out ng'ama ofuku ni ok bup December en ng'ama nyocha ok ndik chama juma en shares ge nondiko ka 2050 koro December kochopo to en onge pesa lakini jokinda mandike hmm? mandike tiole tiduoke a December gichopo kaka gibup Kendo ibiro yudo ka kitamori ni Disemba ok odhi dala, to gino nyalo keto kelo kata lweny e ot. Nikech nyaka odhi dala, wan seche ma wan go ka Nyasaye osegwedho wan joma mine. Kama ikwongo iparo en dalau, koka iduogo iparo ka chuori mokendie. Mano reality mar ng'eny mon. an achiel kuomgi seche ma nyasaye ogwedho lweti miwinjo kofuku ber matin to ineno mana dalau kucho koro chuou nakia ni utiyoga nang'o akia ni uto koro dong' dalau ne dalau nokuok kendu une mukendu koro ing'e ni wan isewuok dalau idhi dala gi ng'ato koro kiyudo pesa matin ang'o miparo donge iparo mana mamau gi babau itim ne mamau shopping inyiew ne babau nyasati moro poket mani bicha kiting'o ma kiwuok tidhi e lwet baba tidhi e lwet mama be matin koro kiduogo koro new year new year to koro inyalo chamo kodgi dichwo ama imondo kapok krismas ochopo eh? that week to krismas itero negi krismas kokiduogo dala Kok iduogo dala koro kuma i, kuma onyuomie ka chuori koro mae koro en dalau kata dalani, dalau miloko. Koro chuo, pes chama en pes mon nikech ng'enyne pes chama gi ichulo gi mopogore opogore. Ka un gi winjruok e odu ma in ema igologa pes chamani idhi chule to mano tinyalo bedo gi right mar penjo yor chamani ni yude karang'o lakini ka en ema odikre ga en mong'e kaka ochulo pesa ni nike kata kaka ichulo pesa ni samoro kata mana pes lunch miweyoga mia ariyo no ema odiyo 50 odiyo 50 to odhi ochulo godo chama koro en ema otuonore koro mano pesane Kik ubaya gi kidi, mano e reality. Kimiya 200, nadhi anyiew godo chiemo. To ase aginene, a squeeze 150 modonjo, to akano 50. 50 no mar ng'awa? Dong' en mara? To ka en mara to nyisa natere ang'o? Chama. Koro chwo, chieng' sharing out ng'enywa joma mine ok wanyisuga. Wadhi kwaseshia out to wapanga panga gigwa, wapanga panga gigwa, wadhi dala matin kaeto chak waduogo. Koro wach chama kik chandwa ahinya. Sani un bende oyienu donje chama. Koro luwore gi kaka uriembo chama uno. But chama en gima ber, en gima chuo nyalo donje to mon nyalo donje nikech en gima kelo dongruok. Nikech ng'eny chama interest ma iyudo kiolo pesa kata iolo alufu achiel to wacho ni interest en 10%. Manyiso ni idhi duoko pesa ni gi alufu achiel mia achiel. To alufu achiel mia achiel ni, mia achiel ni donje interest pool mar interest. Koro ing'e ni luwore gi ka un ji kata pradek to uolo pesa uolo pesa nikech pesa gi biduoko juma ka juma. Koro ing'e ni kosekunore to interest gi ichak ipogo u members. Opogore gi bank ma Koseoli pesa interest bank ema chamo, sacco koseoli pesa interest sacco ema chamo. Koro mano e gima omiyo chama is very important nikech iolo pesa to chak interest midwokono in be idhi benefit. Koro chama en gima ber. Chwo maonge chama unyalo donjo e chama. To ka jaodi nie chama, seche moko i booste matin. To ka un gi winjruok ma uchulo together kata imiyo jaodi to chulo to koro sharing out nitie kaka utimo, mano be is very very very good. Mano nyiso ni un gi honest communication e odu kanyo. mano en gima ber. Koro tim mana gima work for you. Ing'eyo ofuki, ing'eyo kama wuoche digo, ing'eyo relationship ma in godo ei ot, ing'eyo ng'at midak godo.